Hello, vawleicung kan ummi Chin miphun hawidawt hna, an dam hna maw? Ah, tuzaan hi ruah lo piin ah live ka van thlah i ah biachim ding hi ah kan hnu khan ka ruat pah i chim am a that hnga maw chim lo khan ti khan ka ruat pah lengmang sihmanhsehlaw aa ka ruat lengmang i chim lo awk ṭha lo ti khin ka ruah i kan miphun ca zongah thil ṭha ding si cun aa kamkhat ah ramkhel kongah ruahnak tete zong um pah atu zan kan chim dingmi hi ka van chim dingmi hi aa kampalet ah AA fund le aa complex CDF complex kha uh, AA le CB nih atu hi an kulh hna i an kah hna. Uh, khi ka i rakap mi hi minung kul hrawnghrang sawmthum hrawnghrang sawmli sawma hrawng si sihmanhsehlaw CB fund nih CB le AA fund nih Atu hi an kulh hna i minung zihnih hrawng in kulh hna, zihnih zathum hrawng in kulh hna i an kah hna ti thawng kha kan theih. Lehmakhak kong ka van chim lai. Cun Hualngo lei rih khuadar lei kha aa naiten ah CC nih ṭha tein Chinland government tang i ralkap hna nih ṭha tein control nak an tuah khawh cang i drug lu lei kha khika lei kha patak tein an kham khawh cang. Le sihmanhsehlaw an kham khawh nain uh, kam khat lei ah khi ka lei an kham khawh nain khat khattalei kam ah khan an i mer ṭhan AA le C AA nih hin CB a van hman hna i CB nih hin Chinlink Council kawm chung ummi minung pawl kha a min bi ṭhimṭhim hna i makhat rak phorhnak khan atu hi sai si chuak kong sai si chuak lam khi darak phakhlun ning kong kha ka van chim lai. Le mikhi ka hrang i tipi boinu tiva kam hrang i mino tampi darak an tong lio cun hmu lo nain sarin te pawl an hmuhnak kong kha ka van chim chih te lai i makha kong he pehtlai in mizo ram hi kanmah lei nih drug he kan phi piak hna i kan phi piak hna kan kham piak hna kan ti nain kaw a din deuh tuk sualmaw. Kan khampiak hna kan ti hna nain aa vei ah amah hruaitu luban taktak a tlaimi hna pawl hi darak a rak tawngmi, darak he ai pehtlaimi an si maw ti hi ruah awk tampi ummi kha zong ka van chimchih te lai. Cun a pathumnak ah Thantlang peng ah hin kan dohthlennak he kan tei zokzok lo si ahcun mifir le keng phunphai in mino tampi an thuak lai timi zong kha ka van chim chih lai i zaangfah tein ka aw hna fiang deuh ma mihi kong he pehtlai hin vei ah comment zong ah van chim cio te ulaw mi nan theihmi tete zong cun tuzaan ka chimmi zong hi kan miphunpi nih tampi i khuaruah awk le uh, dothlennak tuahtu hna zong nih biatak te khua kan ruah dingmi si tiin ka ruahmi si le a pakhatnak ah van kal u si kampalet ah atu kampalet ah AA le CB nih CDF kampalet an kah hna ti cu uh, atu hi uh, van si cang e mi kampalet i CDF hi uh, a caan ahcun uh, Khika i rial cu AA le CB nih hmunhma kan lak ti khin an ti. Sihmanhsehlaw mi hi hlanpi ahhin amah nih an lak hlan ahhin Chin ralkap a simi CDF Kanpalet le kanmah CNA Ṭem Aha zong um cangmi an si. Sihmanhsehlaw CB hna nih hin zeiruangah khika ralhrang ah a lut cangmi ralhrang hmunhmaan a lut cangmi hi Chinmi karlak ah zeiruangah dah kahdohnak hi mah le mah kahdohnak hi an tuah peng timi hi mipi nih kan ruah a hau. Amah le kam nih biachimnak an chim an chim lengmangmi si ahcun zeitindah an chim ti si ahcun CNA uh, mah le mah remlonak kha kanmah lei Chinland Council lei kha kan puh lengmang amah nih a thoktu taktak le a ottu taktak hi mi zeidah an si anmah peng nih an ot i tuan ah mara ram lei ah mi zei nih dah an ot aa som in mi mi dang som in cun hualngo ram ah uh, CNA CNA temaha fo kahdohnak tiang kha ahuni thlaot Cun atu a pathumnak ah CDF Camplet kahdohnak ah aho nih thlaawt ṭhan? Ruah awk um. AA sawm in khika khi an van ra. Kan, kan ralkap hna an kah hna. Dothlennak tu tu tu can ah van chin hlei a hlei in van chim ka duhmi cu Kan dohthlennak kan tuahmi hi SAC dohnak caah dohthlennak tuah a si i cucaah cun mi kan tuahmi ah CB hna nih AA komh in mah le mah kahdohnak an van tuah ṭhan tikah luatnak he ralhrang kan tei tikah hin CB pawl cu ralhrang kut in an luat lai lo i AA kuttang in dohnak dohthlennak tuah ṭhan ding an ser hna. Khakha mipi zong nih nan fian ding. CB le thazaang pemi hna zong nan fian ding tiah ka ruahmi si. Kannih cu Chin Land Council le cu SAC kan doh i SAC kan tei hnu ahcun kannih cu ram zalen sang ha si ahcun nanmah lei teh SAC dohnak ah ee nan a sawm i ee cu thazaang nanmahnak a let in a ṭhawngmi si caah ee kuttang nan luat kho te lai maw timi hi nan ruah hau Chin mipi zong nih kan ruah haumi si. Cucaah cun nannih cu SAC doh hnu i kan tei te tik zongah nannih cu dohthlennak ah ah, nan lut ti lai lo tinak kha ah, dohthlennak kha nan tuah ṭhan rih hau la tinak kha si. Hika hi Vailo nih ah, Chinrat nih a ṭialmi ah Chinland Council member chung an saam khi an chuak lai ti tiang a ṭialmi kha tampi nih nan rel nan hmuh lai. Sihmanhsehlaw mahka kha si lo atu CDF camplet kha AA le anmah CB nih minung zahnih leng nih minung sawmthum sawmli sawmnga simi kha minung zahnih zathum leng nih an kulh hna i atu an kah hna caah makhan hatu kha ruahchen in anmah nih an chuak lai nan chuak lai maw nan slen da lai maw an ti le anmah CDF kampalet nih CDF cu CDF kampalet cu kanmah kanmah nih kan ven ding si caah kan nih cu kan zam lai lo i a kan ti kha an ti mi si le kamkhat le an ni ni brains thluak ṭolnak an van ti ve mi cu media Chinland Council ralkap kha Chinland Council tang i ralkap Chinland government tang i ralkap kha kan ni nih kan doh okay tihin kan van ṭial lai i an zam lai i ti khan aling talet khe an van ṭial mipi kha thluak ṭolnak an ti la cu sihmanhsehlaw CDF kampalet nin timi cu kan ni cu CNF CNA nih a dirpi lo zongah kanmah kan ram cu zeitik hmanh ah nanmah AA le CB sinah cun zeitik hmanh ah nanmah sinah hin kan ap lai lo cucaah cun kanmah cu kan dir onh ko lai ti le tu zong hi kahdohnak chuak mi si ti kha ka han van theih tan hna kan duh debate lalo in a tha min lai Annih cu debate ti kha a hau lo. An tlangaunak kha va ngai u law zeidah an chim cem ti seh cun Chinland building Chin national uh, Chin national building khi kan tuah lai timi nak hin an tlangau paoh khin Chin ahodah Chin CNFCNA chiatnak le Chinland Council chiatnak chim ai zuam mi kan lo annih cu kan chim kan chim ko cun phundang chim ko cun miphun zeitindah kan lung a run le kan miphun hmai le kan kal lai ti si loin annih cu debate debate ding khi kan party debate awk tlak an tlak la lo ti ka ruah zei ruang ti cun annih cu CNF CNA chiatnak le Chin Land Council chiatnak lawng khi an tlang aunak hin miki ke thazaang an lak mi si ko miki ke na nu an na dawtnak lawng si ko CC upa pakhat le CB upa pakhat debate tuah lo a ṭha. Debate ngaingai cu CV le cun tlak a lo. Miphun sersiamnak le miphun lungrualnak kong chim bal lo cu theih ko cu. Le makha van siseh le a pahnihnak ah van chim ka duh rihmi cu atu hi CDF Pualngo ram chung area Rihkhawdar hrawnghrang khi Chinland government tang ummi ralkap nih in Mizoram lut kho lut kho lo dingin drug muiseu ah an kham khawh cang caah atu hi Saisih chuak lam ah Saisih chuak lam cu Thantlang peng Bual le ti nih kan hmanmi deuh si khika khin saisi chuak cu nan van fiannak cun thantlang in a hong i thluela vuichip tlang vuichip tlang in thluelam thluelam in hmunlipi khuataw burphai burphai in hriangkhan ah lut i hriangkhan ah kal i thau ah se cun bungtlang bungtlang in pangkhua a lutmi mi hi lamthur si le mihi ahhin zeidah a cang ti si ahcun van chim ko ahcun ari khuadar lei kha khika lei khan ṭio lei khan drug luhnak ding kha Chin le ralkap nih security ṭha tein an lak i Assam rifle hi an lak i khika lei cu drug kha duh a lut kho ti lo ko si a lut kho a luh khawh ti lo caah atu hi saisi chuak lam in tam taktak in drug khika lei kha a lut ti si. Cucu atu hi khi ka lei hrawnghrang minung zong an lungre thei i pangkhua lei zong siah sangau lei zong siah thartlang hrawnghrang zong an lungre thei zeicahti sun khi ka lei upa kharuat kho deuh mi nih an ti mi cu hi hnu kum li kum nga cun tihin si ahcun kan mino pawl hi darak in muye sewo nan thi dih lai i kan kan lo tlau dih la ti hi an phan cem mi si Cucah cun mi hi hi khoikaan thla an van ratpi ti si ahcun aa khi kaa lei i chaklei in chaklei Chinram in darak kha a luh khawh ti lo caah khi kaa khin a van ra. Le mi ahhin mizei bantuk minung thla an hman hna ti si ahcun aa van chim usih law ka theih khawh tawk ahcun lai le upa pawl nih an kan chimhmi ahcun AA nih hin CB pawl hi an hman hna i CB pawl kha khika hualngo ram lei an van phihpiak cang hna caah khan anmah CB minung cu hman awk ṭhat ti lo caah CB nih khan Chin Lengkhawng sil kawm chung i ummi minung tampi kha khika khin saisih chuak lam ah khan lam a theimi pawl kha khika khin rak phurhnak an hman cang hna ti kha kan theih. Mah cu ruangah cun naiten ah kanmah Thantlang peng minung pakhat zong khika khin a nunnak a liannak kha si kan van hmuh lai. Uh, online ah kan hnu zar ah tampi a lang cang. Cucu hika hin van ruah awk a haumi cu khika lei ummi bual le vailam Mipi nih biatak tein ṭuanvo kan lak hau. Mi ahhin caanṭha lak in minu tampi zong nih zeidah kan kan ti ti si ahcun kan hnule an chimmi cu mah tia plastic ṭhohkhat ahhin a phurtu pa an tlaih i mihi plastic mah tia ṭhohkhat hi ka phurh i maw cu ahcun ting hlei nga in ka pek te a hlawk cu mihi ti tia ti plastic ṭhoh ṭhoh i ting hlei nga pek cu Cucacun atu ah tangka kawl le tangka luhchuahnak riantuan rian a har caah khi ka lei hrawnghrang minung tampi zong nih sul le lam a theimi nan si caah mi hi kan miphun caah hmailei kan thangchiatnak salai maw ramkhat le ramkhat kan pehtlaihnak ah chiatnak a chuahpitu zong salai maw timi hi biatak tein nan ruah hau atu cakhat cikhat caankhat te ah a hlawk tuk ka rua tiah na phurhmi nih A hlawk tuk ko rua, a miak tuk ko rua, ka innchungkhar caah a hlawk tuk ko rua na timi hi kan te chin kan fapar caah miphun pakhat le pakhat kan i pehtlaihnak ah a hlawktu zong a si khawh caah zaangfah tein mi bantuk khi cu kan kan hrial hau. Maw cu pa cu ṭha tein an tlaih i an tlaih cang i mi hi a ho he thla ai pehtlai i a ho nih thla mi hi phone a chawnh timi zong kha amah nih ṭha tein chim vir. Thantlang peng Thantlang peng Vailamtlang seh an tlaihmi pa hi tipikam hrawnghrang khua vemi seh a min taktak cu ka van langhter rih lo. A hmanthlak hi zong van langhter ding sinain sinain makha cu atu ahcun van langhter awk than loin caah kan pa le te nih um rih seh an ti caah ka van langhter lai lo. Le chim duhmi cu khi ka lei saisih chuak lam lei thlurpi kha ṭio lei kha an security an an phih khawh cang caah saisi chuak lam lei kha batak tein AA nih CB cem hlen nai CB nih kamah chin leng khong sil kom chung ummi vok uh, kom chung ummi minung pawl kha amen cang cang na amen cang ca na khan cang ca a khan batak tein khi ka lei i Mipi pawl kan ṭanrual hau. A hleicel in Bual le Vailamtlang khua kip ummi vialte kan ṭanrual hau. Kan khua kan khua cio ah kan theih bal lomi minung an luh sual si ahcun khakha pawngkam CDF pawngkam hruaitu sinah report pek i direct in zanṭim khuamang zongah hmuhsual le cycle lut chuak um si ahcun ṭha tein kan ven kan hum hnim hau. Khika lei ṭha te kan ven khawh lo si ahcun pangkhua le sangau lei nih khika hrawnghrang ramri pawl nih nan ram in khika lei in Burma ram Chin ram lei in drug tam tuk hong lut an ti i ṭha tein lam a kan phih piak sual ahcun kan nih caah cun harsatnak ti le rawl le ei ding kong a buai ding kan si caah biatak tein thazaang security le ah CDF lawng si loin mipi vialte nih kan kan lak pau America na hi kan pan thei ok ka duh mi chu America na hin mipi pawl hi an ṭhawn nak pakhat chu a HEB ah minung pakhat nih a ka motor hnor sual an hnor sual i a pawng i minung pa nih khan kanmah nih kan hmu lo a pawng i minung pa nih khan a hmuh tikah a kal hnawh zau i khah a ti i a ṭha tein ni information le na sining ṭha tein atu customer service na va chim lo si ahcun palik kan khawl lai i an ti le ṭha tein chim i kanmah motor motor cu number cu number uh, motor kan hnursual i an hnursual i cucah cun customer service ah van ra law cucah cun atu atu ah hin van ra law na motor kha ṭha tein kan zoh lai ti khan an ti khi bantuk khan mipi kha ṭanrual hau ka chim duh bikmi cu Thantlang peng mipi le bual mipi patak tein kan ṭanrual hau Kan ṭenrual hau. Mipi pawl nih CDF lawng, hruaitu lawng, CNF-CNA lawng, Chin Lengkhong Sil upa lawng kan rinh sual hna si ahcun kan fanau le te zong voikhat an tongh sual cang si ahcun kan lo cang lai. Makha lawng si rih lo. Khi ka i bawinu tiva kam i an ka chimnak i a dik ko si ahcun upa pakhat nih ṭha tein a ka chimhmi si ahcun Hmunhnalh kar le sialam kar lungdon ahhin sirin tam ngai kan hmuh an ti. Le chim duhmi cu mizei an tawng ti cu kan thei lo, an min cu kan thei lo. Asinain khua kar le khua kar lungdon ah lamkam ah sirin zong hmuh a si cang. Ti nun ning mu. Drug nih kan fale ti a suai cang sual hna si ahcun cucu zeitin? Hi kong he pehtlai in CDF hruaitu zong he, he zong mi hi kaa lei saisih chuak lam i a hong luhmi hi rak a kalpi mi he ah CDF upa hruaitu he zong siah khi kaa lei camp, camp a hngakmi Bungtlang khuataw i camp a hngakmi CMA minung pakhat zong ai pehtlai sual lai maw ti hi ruahchan awk a um. Le keih cu kemkip in hngah a si. Sihmanhsehlaw zalong tuk in khika lei ah pangkhua sangau lei ah drug a luh khawhmi hi zeiruang thil si? Kei a hngaktu upa cheukhat hi pehtlaihnak hna nan ngei nan ngei sual ma? Nan ngei ahcun kan pa le te zong nih mah bantuk kha ṭha tein nan tawlrel hau. Nan tawlrel lo si ahcun kan mino hna le kan mipi hna caah harnak tampi kan tong lai. Techin fapar tiangah miphun pakhat le pakhat kan i huatnak zong a chuak khomi a si. Khika lai lengmang in a luh si ahcun Mizoram nih India cozah sin a chim sual si ahcun kan ralzaam ca zong an him lai lo ti kha ruahchih zong hau fawn. Cucacun pumpak cio in nan ruah ding kan ruah ding hruaitu nih hin ruah dingmi cu tu chikkhat caan khat i ka pawkhimnak le a hlawk tuk ko ti kan tuah mi kan ruah sualmi le kan tuah sualmi ruangah hin kan miphun ca harnak tampi alet in kan ton khawh ding si caah zangfah tein bantuk khi kan hrial hau mi se ti kha van chim ka duh cu kong he pehtlai in van chim ri ka duh mi cu Thantlang peng zong ah tu hi Hakha lei in zu lak i tampi zuzuar zong an karh ti si le khoika khoika nan ra ti cu kan thei lo sihmanhsehlaw nan khua cu an khua taktak cu an chim duh lo caah an tam an ti caah zaangfah tein Khrihfa hi kan biaknak he zong ai pehtlai mi le si caah zuzuar cu nan pawcawmnak cun cikhat cu a ṭha men lai sihmanhsehlaw mah tluk kan ram dohthlennak kan tuah lio ah harsatnak tampi uh, chawlava le eidin har din num lio ah cikhat kan paw khimnak to i zu kha kan va kal kan va zuar mi nih khin a harsa mi nih zu an duh ve mi nan chuak tikah harsatnak tampi zong chuak kho chin chin cucaah cun a zuar tu zong nih a caw tu zong tampi kan ruah hau e tu lio dothlennak ah kan kalpi mi ah Tampi ruah a ummi cu harsat le eidin har lio, tangka herh tuk lioah chikkhat kan pawkhimnak ca i thil kan tuah sualmi nih hin thil tampi khuasual tampi chuah. Cucaah cun kan i ralrin hau. Tampi khua kan ruah deuh a hau. A cawtu leikap zong nih ruah dingmi cun ziah mah tluk harsami ralzaam kemkip ah ai dormi tampi lakah Ai dormi tampi hna lakah zu hrai khat na dingmi le la khat na cukmi in facang ei awk nei lomi hna bawmh awk a ṭha deuh lo maw? Atu, atu ah ram pakhat le pakhat kan nun kan hrawm dingmi ah zu palang khat na dinmi nih chiti pakhat te a cawk khawh si ahcun na pawngkam i chiti mehkeunak keukhat hmanh a nei lomi zong um ve kho seh. Mahka tiang khan ruah a hau. Cucaah cun Khuati ah va kal riangmang i Thantlang peng khuati ah va kal riangmang in zu zuar hei ti bantuk. Hakha ah zu lak riangmang i Thantlang peng khuati kemkip ah zu zuar in chawlehthalnak va tuah kha cu zaangfah tein kan hrial hau. A dang sipuazi hna kan thiam deuh ko si ahcun kha bantuk hna kha chawlehthal kha kan tuah deuh ah a ṭha ti kha kaa han van chimchih zong ka duh. A pathumnak ah hi darak luhchuahnak kong ah hin hika hin van ruah chih dih ka duhmi cu Mizoram lubantlai upa deuh zong hi darak hi zuar le darak zuarnak ah hin an i pehtlai kho hnga maw ti zong hi Mizo lei kan unau zong nih van ruah tu la ṭha. Mizoram ah hin drug hi lu taktak lo le phikhar taktak ding nan duh ko si ahcun siah Chinland Council ralkap pawl hi fonh tein ṭha tein rian nan ṭuan ko lo. CNFCNA he zong tuai in ziah rian nan ṭuan ko lo. A dang tampi cu nan ṭuan ko lai, sihmanhsehlaw tutan ah media chung a van laarmi cu CNDF kha Mizoram ah ṭha tein training an kai kho an ti. Training kainak ah amah Mizo hruainak lei nih ṭha tein an kilven hnan ti kha ruat hna usih. Chia cun CNDF cu CB chungtel drug lei kam ah biatak tein a tuahmi si caah ziah anmah he cun khika ram mah, mah le mah a kahnak ding ah training peknak tiang hmunhma cu nan pek hna. Ruah awk um. Mizo kan unau le te zong nih an theih ahcun mi hi ka bia he rak ngai te u la tha. Namah nih direct zuarnak ding ah nan i pehtlaih ruangah maw CNDF hi Mizoram ah Sining pek khawhnak tiang nan pek hna. Makhakha i ruah hau. Upa, mi, nu le pa tampi nih cun an duh lai lo, sihmanhsehlaw hruaitu luban a tlaimi, community i hruaitu luban a tlaimi pawl hi drug he i pehtlai deuhmi nan si caah a si lai cu. Cucaah cun kan miphun nan miphun Mizoram him seh Laitlang lei him seh kan ti duh si ahcun battak tein kan ṭan rual ṭi hau. Mi zeithla drug hi he chawleh thal a tuah i mi zeidah drug he loin ramkhelnak a tuah. Ramkhelnak ah zei bantuk thla an na put chih i ramkhelnak ah zeidah na put chih timi kha Mizo lei kan unau zong nih kan theih hau. Meithal khattalei ah na put pah, khattalei ah drug na put pah ahcun cucu uh, dohthlennak tuahmi an si hnga maw, dirpi ngammi an si hnga maw, Mizoram tiang i training kainak le ralkap training a pek khawhnak ding in CNDF nan pek khawh nan pek khawhmi hna hi Mizo mipi zong nih nan fian hau i kan pa le te zong nih tampi kan fian hau. Mah le mah kahdohnak kan duh lo an ti i ziah zeicahdah Falam mah Falam ah SAC ralhrang um ti lomi training ralkap training kai hau ti. Tampi khuaruah haumi um. Mah le mah zong bia hal hau. Cucaah cun ah hi kong hi kan palte zong nih tampi khuaruah hau. A pali nak ah van chim ka duhmi cu kan dothlennak hi kan tei zokzok lo si ahcun kan dothlennak kan tei zokzok lo si ahcun Thantlang peng khuacheu khat ah mifir an karh lai. Cucu chim khawhmi si. Zeicahtiah a si cu atu zongah mifir tampi an um cang. Fir timi um cang. Cycle fir i zingzan ei awkah cycle kha zuar ti bantuk. Thilri pakhat lak i zuar ti bantuk. direct in mi sin zong zual loin direct in indirect in a sit nih minung pathum pali a donghnak tiangah khin keimah ka um hnga keimah in ka nau ka nau nih ka nau i midang sinah va pek midang nih khan ka dang a va zuar chin khi bantuk khi a tam cang cucaah kan dohthlennak hi kan tei zokzok hau kan tei zokzok lo chin hi bantuk hi tam lai cu lawng sarih lo phaisa fir zong karhthla a karh hruhmah lai. Phaisa fir ka ti tikah zeidah phaisa fir ka ti duhmi atu cu phaisa kan tlun tikah bank um lo minung nih phur se khuakar la khuakar phaisa phur se mikhi phur tikah mi hi a chuak kho te ding mi cu mi phaisa a phur mi kha kan theih na si cun hmai a hu riangmang i mei thel a put i

A na men lo caan cem si i zeitindah timi ngailei cu ai liang pengmi kan si caah ai thei dihmi kan si. Cucaah cun mi hi zong hi hmailei cu kan tong te lai lo ti awk chim awk ṭha lo. Cucaah cun kan dohthlennak hi kan tei zokzok hau. Kan tei zokzok khawhnak ding ahcun ramleng ummi nih Chinlung media ah maw Victoria camp ah maw phaisa thazaang chuah in nan chungkhar kan chungkhar cio nih an ton te dingmi kha thi le lonak keng bantukin ṭaih le mah bantuk chimcho an ton te lo dingmi aa khen tu tein thazaang tampi kan chuah i chawva tampi kan pek hau i kan ralkap kan ṭhawnternak dingah Chinlung media ma chawva tampi kan pek hau Chinlung media kan pek kholo si le Victoria khamah direct in kuatnak um ko cucun kuat khawh si ko Cucaah cun CNA Chin Chinland government tang i ummi ralkap hi kan ṭhawn taktak lo si ahcun Chinland hi a him kho lo i Chinland ah hnangamnak um lai lo. Cucaah cun ho cio paoh nih kan chawva hi kan miphun nih fangkhat ka chim lengmang fangkhat rak tho cangmi kan si ahcun fang hnih kha kan thawh ṭhan hau kan ngol tak awk ṭha ti lo. Cucaah cun ah biatak tein ṭan kan lak hau ti kha van chim ka duhmi si. Cucaah cun A donghnak ah van chim van nolh chap ka duhmi cu CDF campelet cu Chinram ah hriamtlaih ai thawh vemi miphun dang sawm riangmang i AA sawm riangmang in mah miphun le miphun kahdohnak a tuahtu hna CB Chin Brotherhood ai timi hna nih CDF campelet cu an kah hna i atu hi na kah lio cu ma si. CDF campelet cu minung tlawmte in sinain zeitik hmanh ah kan miphun le ram a dirkamtu kan si caah zeitik hmanh ah namah AA le namah CBC na cun zeitik hmanh ah kan na slender lai lo i zeitik hmanh kan kito ba lo ti kha an upa hruitu hna sin in kan theih mi si. Cucacun kan miphun ah hin Kan miphun ahhin biatak tein kan ṭanrual ṭi hau. Dohthlennak a tuahtu hna zong nih mizeidah mah miphun le miphun kahdohnak biatak tein a tuahtu an si? Zeidah an hmaithlakmi si timi kha kan theih hau. Cu bantuk ah mah miphun le miphun kahdohnak ah thazaang a petu hna kan si sual ahcun poi ngaimi si. CB pawl nih tutan ah khoi khoika dah mah miphun mah miphun le miphun kahdohnak lawng te pe chuhpi ko cu Chinland Council nih Chinland government tang i a ummi ralkap hna nih an va kal riangmang zeitik hmanh an kah ṭung hna lo amah nih pei atu le bang cu AA minung AA le CB minung minung zathum hrawng nih pei ambush an tuah hna le an kah ko hna cu tak ngai cun CDF kanpalet cu minung minung somnga hrawnghrang simi nih cun minung zun hi cu zeitin tla va kulh la am va kah la si thiam lomi si cu amah nih cun Chin Chin le government tang ummi CNF CNA an ti che Chin leng khong sil ni ka ti che a kan pu me cun da bu cun amit nan hna nan chi le nan theih tar lu lo chun chun Kamkhat ah mipi zong nih Chinland khawngsil a dirpi bantuk, khattale a dirpi lo bantuk, papalak bantuk hin zan ah zuang bantuk, chun ah zuangmi bantuk, zan ah rawl kawl bantuk hin kan um. Mah miphun le miphun kahdohnak taktak a chuahpitu hi mizei hriamtlai dah an si i mizei dah an si timi hi fian cang kan hau, theih cang zong kan hau. nan thei ko nain maw nan theih ter lo dak si mara CDF zong tha ten um ko mi mizei ni thlaka MTF ni pe kal no na le e som ka kon ha su CDF hual ngo zong um ji ziar ko mi amma mun la ram te um ji ziar ko mi an pakal riang ma an ka an ka pi na pe CNA camp CNA ni mun man lak nak te ma ha fu ka ri chu mi phun dang so men kan miphun dohthlennak kan tuah an ti ve nain miphun dohthlennak an tuah nain miphun kan miphun zalonnak le mi kan miphun lungrualnak si loin kan miphun pakhat le pakhat buainak le huatnak an karhter hi hi an hruaitu hna ka van chim rila tuan lio ka kan hnu lio bia ka mizoram nih drug kong he pehtlai in Kham kan duh taktak ko si ahcun ziah Peter Thangte CB lei Dirac lei a luhpi komi hna Mizoram ah nuam tuk kan cawn ko chung, al lor tuk ko ṭung, ziah nan tlaih hna lo? Mipi zong nih nan tlaih hna lo. Nan ram ah Dirac luh a luhpitu taktak Dirac smuggling a tuahmi hna cu hotidah an si? van tlai phot hna law thlathum hrawng tal che van hriang hna law mi ah hin mizoram ah direct lu ai din le nin lo kha to nan thei la chu van tlai phot hna law thlathum tharuk tal kum khat tal chu van hriang hna law atu chu na nuam tuk te khi na nom khona ka zaida si ti sun Mizoram lubantlai phuitu hna pawl rak khen a pehtlai ti a fiang cu. Zakhat zakhat cu teima nih cun piathlang chichim awk ṭhalo nain kurdah lo lo ruah awk ṭha lo cu cu pawng sep ṭha te man lak i tuak set met ko ahcun mi khi hna pawl Mizoram ṭha te an tlon len khomi khi zei ruang dah si amah nih drugs smuggling an tuahmi he upa lubantlai he pehtlaihnak nan ngeih caah an ngeih caah Mizoram ah nuam tein an tlong an leng ti kha i fiang ko cucaah cun Mizo mipi nih fian dingmi cu zeidah si khi hna pawl tlaih kha tlai hna ulaw thlaruk maw thlathum maw kum khat maw tlai hna ulaw Mizoram ah Mizoram ah darak lu hi ai nin le nin lo khai fiang la cun i kha van chim ku du Henry Jinza na ruahning bantuk kha a si lo. Ah, na ruahning ti cu nangmah na ruahning kha na theih lo chin ru a si men la. Kan ni sa ṭha te kan dat thlet o a kal ning te kan theih cu an chim cu. Cucaah cun mipi kan a fian hau. Mizo mipi zong kan a fian hau. Kanmah Chin mipi zong kan a fian hau. Dothlennak ah drug hi a kalṭimi mi zeidah an si? CNF kan pale te dothlennak kum sawm thum le kum sawm li karlak an kal cang. Min chiatnak an ngei mang ngei lo cu. Mah le mah a huatnak kakhat hmanh ah zeitik hmanh ah mah le mah huatnak zong online chung a bian chim lo. Mah le mah a huatnak hi mi zeidah chim? Khoika tlangau dah mah le mah huatnak chim theih dih ku cu. Sibi lei tlangaunak va zoh ulaw kan theih dingmi cu nation building nakin nation unity nakin CNF huatnak deuh kha zakhat ah sawm kua le panga an chim maw? Makha lawng te a si. khakha ma makheih bak kan SAC nih cu bantuk tlangcung hriamtlai cu ti bantuk a kheih mi a kheih hna bantuk khan online chungah CB upa nih dok ki tan a kheih kheih kheih hna chung cucah cun tuzan kan chimmi hi patak tein Chin mipi zong nih kan ruah hau i Chin dothlennak a tu tu zong nih kan theih hang Chin government a ṭhawn khawhnak ding ahhin mino hna ramleng ramchung ummi hna zong biatak tein training kan kai hau. Atu ah Chiang Kai nan du zong ah kan ram kan tei lio cu khoika kai awk nan ṭhai te lio. Nan nungak tlang bal la, upi nan ṭhi la, ca kan cong kho ti lo. Kan kai khawh bikmi khuakip nih catang kan tuahmi mikhi tiang lo nan kai la, nan mit nih nan cawnnak cu tam sang ko hmanhsehlaw nan mit nih a hmuhmi ramdang siangkainak kal khawhnak a har caah dohthannak kan tei hmasa. Cucaah cun mino tampi zong nih ram ram chung le zong nih ralkap thazaang kan ṭhawnter hau ti kha ka han chim duh ko. Kan dohthlennak hi a sau sual si ahcun a sau sual si ahcun Tuan ka chim bantukin khuakhat le khuakhat ah mifir kan kar chin lai i gangster zong gang ti bantuk zong an karh chin lengmang lai. Khuakhat le khuakhat ah tangka kan ape la kan timi zong phone in a kuat awk zong tha lo ramdang bantuk zil a kuat awk tha lo minung nih phur i cycle in phur i khuak i ba kalpi se macu bantuk zong cu lampi ah mui a hu i hmai a hu in Demiah ṭaih bantukin a tong kan tong te la kan dothlennak sau cun kan kan ral kan tei zok lo cun cucaah cun ho cio poh kan ṭen hau mino thazaang kan ngei lo kan chen he tong siteh zei tuak ṭha pa a chih hau si pasal pe kan si cun miphun ca kaam lo minung kan si cucaah cun ho cio poh ṭang u law kan dothlennak kan tei khawhnak dingah mino kan sawm kan sawm ko hna zei si zongah ram leng ummi zong Thinlung media thazaang chuah khawh kha zuam u la thinlung media khan chawva tampi fun hau si kan thazaang fun hau si lo hi kan ral kan tei tun lai kan ma la kan ma tein uk khawhnak zalinnak kan hmuh khawhnak ding kan ralkap kan ṭhawn ter hau chawva tampi kan pek hau minung kan tam ralkap thazaang kan ṭhawn si ahcun kan ralpa nih hin kan ralpa hi kan ṭhawl khawh tun ko lai ti kha ka min chim ka duh le thaizan ah chim ding kha tampi i tuzan cu mah tiang thasa se law thaizan ah na tong ṭhan te lai kan live hi share duhmi zalong tein share ko si i ti bantuk kan miphun nih van ruah awk hermi le new kan theih khawh tawk te kan chim khawh lam kan zuam lai ti mi kha ka hna ka zohtu nan sinah kan chim ka du ka zohtu vialte nan cung kai lawm kan chimmi a ṭhami le thazaang caan an lakmi si ahcun kei cu kai lawmhmi si ko ti kha a van chim ka duh. Bye bye, chim ṭhan hau law.